क्रीम वाली का मन गदगद कर देने अरे वो तोरी के लागे से खा पड़ते आइसक्रीम बाप रे बाप आइसक्रीम खा पड़ते यो लागे छे तब कुछ कुछ बोलू केहन केहन ये आइसक्रीम केहन केहन लेबै कते कते दाम कहिया एकटा छै बीस टकिया दस टकिया पचास टकिया केहन लेबै अहाँ से कते कते बड़का है से दस टकिया बीस टकिया आब आइसक्रीम खेबै तब ने बुझबै यौ अहीं डील करू हमरा सक नहि है दस टकिया केहन यऽ पचास टकिया केहन यऽ एक बेर देखाउ तऽ देखा दै छियै देखू हाँ देखने मिलते ना हमरा हाँ हाँ देखू देखू बाप रे ई छियै दस टकिया अच्छा ई छियै बीस टकिया अच्छा इचे बीस टकिया हाँ ई छियै डब्बा वाला डब्बा वाला ई क्या टका वाला पचास टकिया सोच छे ले देखिन ई हाँ? पचास टका आरो तोरी के यो बाजार में तो देखैत रहिए कर पाँचे टका लैत रहे खपे छियै कथी लए पचास खपबै छै? टका बीस टका तीस टका करै छै

पार्टनर अहाँ लग पैसा यऽ ने पार्टनर हमरा लग पैसे तऽ नहि यऽ पार्टनर हँ रहू ने यौ एक ना करू फुसलाबू कोना हम कोना कऽ ढा देतै की हँ तऽ रहू ने हँ भौजी हँ कहू ने सुनू ने कहू ने आइ जे हमरो आरके दुनू गोटे के जे खिया देबै हँ हँ तऽ अहाँके कते प्रचार करबै हँ। बुझै छियै बहुते छोड़ा सब लग जाके कहबै हमर भौजी जे आबै छै आइसक्रीम वाली भौजी हाँ, हाँ। एते टेस्टी लागै छै ओकर आइसक्रीम खाय ल एते मजेदार लागै छै खाय ल से त अहाँके त जे छै हमर टोलमे एते बिकत न बिकबे करत आइ नहि छै भौजी पैसा मान जाओ ना हमरा नहीं, में नहीं। डेली खाए वाला लोग छिए नहीं नहीं बिना गर्मी में पैसा के तो ठंडा। हम नहीं देब आँय? बिना पैसा के तो हम नहीं देब है बाते नहीं बुझे से पैसा छेले की ओ रहि गेलै घरेमे नहि यौ भौजी कहै छी आइसक्रीम वाली भौजी कहै छै हे आइए टा कते दस दुना बीस टका तऽ लागत काल्हिखिन तऽ पैसा दैए देब अहाँके आ ओहि लाट लाटमे कते प्रचार करबै से बुझै छियै नहि हमरा सन सन छौड़ा जे छै दस टा अहाँके जे छै टोलमे नहि देब हम उधारी मनाहू ने कोना रहू ने मना रहल छी हे भौजी देखियो हमर पार्टनर कते दूर से आयल छै आबि दियो बुझलियै आ हम दए देब अहाँके काल्हिखिन पैसा नहीं देब तऽ काल्हि काल्हि दए देब हम नहीं देबै तऽ हैं नहीं देबै तऽ नहि देबै हमर ही टोल मे घर छै हम कतऽ तक ने घुरबै तऽ बीस टाका खातिर अहाँके घर घर अरे बा ककरो पूछि लेब ने जैसे फलना के घर कोन छियै कोई देखा हम देब फलना ककरा कहबै संतोष के घर कहब कोई काज छै कोई देखा देत एकटा छोटका बच्चो देखा देत देखा दै छै हाँ। कते तऽ खा पी के बैठ रहल है नहि हे हमरो के दुइये पार्टनर छै दुइटा दियो ने काल्हिखिन अहाँके पैसा दए दए भौजी अहाँके दिए पड़त तऽ हँ दिए पड़तै हाँ हाँ दे दियो दे दियो दए देबै ठीके छै लए लिअ कोन छी दस टका वाला देब

सब दिन एबै टोलमे लए कऽ एबै ने तऽ बेचबै तऽ एबै ने सब दिन आबू हँ, सब सब दिन दिन, अहाँके हँ। बिकत हँ हँ सब दिन आएब हम बुझलियै काल्हिखिन पैसा दए देब पार्टनर हँ यौ आइसक्रीम वाली देखै मे कते गोर छलै यौ हो जेहन आइसक्रीम तहिने गोर छलै ओहिने गोर आइसक्रीमो छै नंबर मांगू ने देते नंबर हैं नंबर नंबर नंबर अच्छा रहू ना नंबरो मांगि लै छियै आ नहि देतै ने नंबर तऽ कनि पढ़ा कऽ कहबै ओकरा कनि हमरो आरके गाँवमे कनि कोनो पार्टी सार्टी हेतै बोलू ने बोलू तऽ फोन करि कऽ बोलायब अहाँके भौजी हे हाँ बाप रे बाबा अहाँके आइसक्रीम खाय ले बड़ी टेस्टी लागले कहलू की अहाँ अपन नंबर दए देतियै ने हमरा तऽ हम फोन करके कहलखिन बोला लेतौ पैसा दैके लागी कथी करबै हमर नम्बर यौ फोन करके बोलायब अहाँके आ की होइ छै कि बियाह शादी रहै छै ने हँ हँ आ बर्थडे सडे तऽ ओहो मंगाबतियै ओहि कारण से नंबर नहि नम्बर तम्बर नहि दै छियै हम ओतऽ हमर कंपनी के नंबर से ले लेब ओतऽ सुनू ने कंपनी के जे नंबर लए लेबै तऽ अहाँके इनकम नहि ने हैत कंपनिये ने सब चीज दै छै हमरा ए तऽ अहाँ अपन नंबर देबै तब ने अहाँ एबै टोलमे लए कऽ बेचै लए हम तऽ ओहिनो कंपनिये तऽ दै आ छै ले लेब। कंपनीमे जे फोन करबै तऽ कंपनी तऽ दोसर कस्टमरके पठा देत ने तऽ अहाँ तऽ नहि तऽ- आबि सकबै अहाँ अपन नंबर देबै तब ने अहाँके हम फोन करबै तऽ अहाँ अयबै लऽ कऽ फेर ए भौजी अहाँ बुझै नहि छियै धर- हम बहुते बुझै छियै बुझै ला तऽ हम नहि छै हम मोबाइले नहि चलबै छियै आँय? मोबाइल नहि नंबर देलियै नंबर देलियै कतऽ देलकै एतऽ कतऽ एतऽ ऊपर में उ बोर्ड में के नंबर अहाँ के छिए तऽ ओ हमर से एकटा मि- दुइटा मिस्टेक ओ करबै ने हँ। हमरे लऽ लागत ए एहि में दुईटा जे छै मिस्टेक कए देबै तऽ अहाँ लग चलि जायत फोन हँ। अच्छा पार्टनर मिस्टेक करऽ पड़तै लागै छै हँ मिस्टेक कए देबै दुईटा नंबर लास्ट लास्ट के की फर्स्ट के लास्ट के दू गो लास्ट के दुई गो जेना जीरो वन छै तऽ ओहिना की कहै छै जीरो टू करि देबै तऽ चलि जेतै अहाँ लग हमरा फोन लऽ चलि देत

बाप रे बाप लेकिन फर्स्टे बेर देखली हम हैं? बरफ वाली बर्फ वाली आ, तेरी। कोन बरफ बाली चलि गेल छै अते दिन आबे बरफ बला आबै छै बरफ बाली स ए कतऽ घर छौ गे अरमदिया अते दिन हँ बरफ बला आबै छलै बरफ बाली एली तऽ की हैं? करबै ई बच्चा सब सर्दी से अपने ठहर को अथी से मरे छै तरो के ली

देतै एकटा बच्चाके देलह एकटाके नहि देलह तखनी नहि मांगलक तऽ नहि देबै नहि मांगलक है, जे बच्चा दूध नहि मांगे से बच्चाके दूध नहि दी कथी ला देबै मांगतै तब ने देबै पैसा कथी के पैसा देतौ गरब के नहि देबो एकोटा पैसा नहि छै कथी ला तू कथी मैया? करबी से हम कहाँ कुछो आँय? कहै छियै तऽ एते गोरक बरफ खेलियै से तऽ चारि आना पैसा हमरा से लेबे निकल के गे

आओर किछो आ ल- आ ठीक से बेचिह न तऽ एहि गाममे छोड़ा सब भरि छै अथी खाय लए तऽ पैसा नहि देतौ नहि देतै पैसा अपना मन नहि कऽ हँ लबगर देखतौ ने कतऽ छोड़ी तऽ नीके छै खाय लै छै ठेक फुसिया कऽ नहि देतै पैसा से नहि कथी लए नहि देतै तू देखिहे ने से छोड़ा सब पैसा दै छौ तारा

नहि देतै एतऽ नहि काल्हि तऽ हम कहियै, नहि एहने ने अबै। बड़ा बोला तऽ गेलै कथी एहिठिना से मारबो केलकै टोलके छौड़ा से आ तू आबै छी एहन नीक छी देखै लए आ तब आबै छी बरफ बेचै लए गाम घरमे कमाए कऽ नहि खाए होइ छौ की करबै इएह पेशे इएह छियै इएह हमरा। पैसे छै तऽ गोटे दिन लाइयो कऽ भागि जेतौ हमरा हँ गई हाँ भागि ले हम जेतै। जाइ छी जो कहलियो नीके बात बूढ़ सूढ़ यौ समझा देलियो आब हमर बात नहि मान नहि नीक लगतो ने तऽ हमरा आपस कए दिअ हमर बात तोहर बातो आपस होइ छौ हँ होइ छै कहियो मैया के कहने रही ओहि दिन कहियो हमरा हँ हँ हँ जाइ छियो हमे तऽ हेतै। कने नीक से बेचे ढंग से हेतै हेतै नहि तऽ पकड़े लए बरब तऽ पकड़ लेतो गाल अरे बाप रे बाप केहन केहन बुढ़िया सब छै रे आइ काल्हिके बुढ़िया सब जेना अपन सब पहिलुका लोक काम नहि करै छै धारे दु- काटैत रहै आइ काल्हि हमरा आरके काम करै छै नया जमानाके लोक छियै तऽ बुढ़िया कहै छै एना भए जेतौ ओना भए जेतौ केहन छै रे